yaada ati gizee qabaatu yaa rabbi jaba gizee namni jimaa qabahu akka nama waa hunda godhuu danda'uti yaadaan hunda godhee mana ijaaree gaara ba'ee xayyaara tolchee makiinaa tolchee doonii tolchee waa hunda godhe Gifee jimaan irraa qamaatii yookiin mirqaanni irraa kute namni akka isaa da'ifni, akka isaa laafaan, akka isaan if jibbe, akka isaan yaa'ii qabu namni akka isaa hin jiru. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa hoggaa nu uume addunyaa tanarra gifee dhufne akka jimaan sossoonuufi miti. Yoo kijibaani sossoona miti. Namni tokko gidee dhalatee nyaata nyaataa lakkuma guddatuu haraaraa adda addaa bara malee haraaraa saniif rabbi subhaana taalaa nun uumne haraaraa sanii malee hin sossootu jedhee nuuf hin himne masis akkasumaanuu namni jimaa qamahuu nama gadi galo yoo jettan jedha laan biyya keenya ta jimaa tuni haalaani nama hedduu jeyte jimaan sheekkoottinillee jettee jirti. Yoo jimaan haraama ta'e akka kiyyaatti namatti haraama jira. Nama qamahee if wallaalu waa hunda balleessu. Nama yoo hin qabaane haraaraan isaa akka malee isa gootu. Nama gizee qamahee jijjiirama addaa takka fidu ilkeen tana irra dhumtee waan biraa fakkaattu. Ka ilkeen lafeen tunuu akkanatti nyaadhamte jimaadhaan garaa keessa akkami. Sammuus akkami. Mee itti gad yaadi. Jimaan tuni, jimaan kuni Sheikh Muusaa Su'aalaa waa hoggu lama irraa dubbate jimaa kanarra. Anuma qofuma isa je'eetiin yaade namni kaan na dhageessi namni na dhageessi ni jira. Jimaan kuni cabsa jedhu jimaan kuni miidhaa guddaa nu fide jedhu dhugaa. Uummata biyya keenyaa wannummaa miidhaa guddaa itti fide yoo jima. Gibee jimaa hin qabaane haraa haraa ciisan qaban namaaf ciisan kannan baduma baqa akka ja'anitti dire dhawatti sa'a nabsak sa'a rabbak ja'an sa'a nabsak jechuun sa'a jimaa san yaaddan siif dantaa siif hin qabu yeroo jimaatiin magaalaa keessaa deemee sagantaa godhe dire dhawaa keessatti namaan gaggaafadhe Sa jimaa aa jimaa ni qamaata moo jimaatu si qama haa jeete nama gaafadhe mo obboleessa keenya tokko ni jee dhugatti jimaan na qama haa jee jimaa si qamaanaan ati kutte yoo ati jimaa hoggoo takka torbaamirraa yookiin baatirraa qabaate jimaa ati tuqu jimaa qaba sin miidhu jechuudha yoo ammoo ati jimaan ganamuu ganamaa sa'aa booda ija banaa, gurra banaa, afaan banaa jaanii qabaan kana sa'aa 24 si si wallaalcha. Namni jimaa afaan keessa taa'ee ka jimaa afaan mooyyee jaanii ni jira. Ka afaan geeyrii jaanii ni jira. Ka jimaa malee waan takka irraa ajaa hin qabne jira. Anaa fi eh, joo ummanni jimaa ni qaba ummanni kaan immoo itti dalagata. Ani ree sagantaa amma dura kanin godhe jimaa kanarra silaa jimaan akka gaazaa nuuf ta'e biyya keenya keessatti silaa jimaan qama hamuu dhabee ala gabbaafamee gurgurame horiin isaa biyya keenya keessa gad deebi'een fadha. Ammoo jimaa malee dardarrinis xiqqaanis guddaanis haatinis akkoonis jimaa malee sa'aa 24 waan biraa hin dalagan. Namni jimaa barraan kalaas. Hiriyoota kiyya nama narra xiqqaa hedduu eegaan biyya dhaqee arke jijjiirama addaa waan biraa fakkaatan nama guddaa anaa fi saahiba kiyya hiriyoota kiyya tokko tokko jira ka hojii deemnu abbaa keetii faa jaaniin. Hiriyaa kiyya maaltu akkana godhe jima yaadaa fi jimaa fi bas kalaas sa'a digdamii afur ganama qamahan sa'a booda qamahan galgala qabahan bas khalaas warra isaanii irraa hajaan qaban firarraa hajaan qaban dalagaarraa hajaan qaban jimaa arkannaan jiruun isaanii yeroo saniif guyyaa saniif baga gibee qabahan ammoo namni akka isaanii filaana baasu hin jiru namni akka isaanii gaara gaa- gaara to- jibba bahu hin jiru makiinaa jaaru tolchu hin jiru xayyaara tolchu hin jiru akka isaaniitti yaadaa mana ijaaranii fixan boru manni akkasuma jira galgala kana galgala jaareetiin ture eessa kute namni jimaan kun miidhaa guddaa sheekkootii irraa dudubbachuu dhiisaa asirra teessanii warri jimaan halkanii fi guyyaa wallaalchisa. Dhaabaa sheekkotiin hamtuu irraa isin qabu jirti. Toltuutti akka dalaydan isinitti himu jirti. Maali wanni sheekkotii irratti bobbaatanu. Nam tokko yoo jaalattan, gizee jaalattan waan isin feetan gizee dubbatanii jaalattan. Waan dhugaa waan isin hin feene gizee isinitti himantan isinitti himan ammoo nama sanii jibbitan. Eenyu akkas godhuu ture ni beeytanii? Yahuudaa. Yahuudaan waan rabbiin isaanii isaaniin jee toltuu babbareedduu isaan gargaaru fudhataniiti waan hamtuu dhiisan. Hin ta'u akkasni. Ulamaayitti hin bobahina. Shekkottitti hin bobbahina. Sheekh Muusaan su'aalaa hoggu lama irraa dubbate waan kanarra jimaa kanarra. Hogguu takka jimaan kuni nama cabsa nu gaccabse nu miidhe nu rakkise jimaan kuni hamaadha firaa eegaa jedhe. hogguu lamadaa itti himanii isaa yookiin itti dubbatanii isaa sheekha bar jimaam keenya bar jimaarraanii maskiida jaarre jimaarraanii hawaasa akkas goone jimaarraanii dalaga goone feet waan feet godhe maskiidaa miti maskiida biyya hundaa itti jaarin maqe jimaadhaan ammoo jimaan miidhaa guddaa qaba Wannummaan gad nu cabse, wannummaan akkanatti hirriiba if nu dagachisiise, wannummaan akkanatti karaa deemnuu fi waan goonu hunda dhamaanee deemne biyya keessa deemeetiin sagantaa godhee gaafadhe hawaasa keenya. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala salaata guyyatti hoggu meeqa sagadaa jeetiin gaafadhe. Namni islaamaa salaata hoggu meeqa sagada jeetiin gaafadhe. Ka hoggu kudhan jeecha, sagal jeecha, saddeet jeecha. ka torba jee jira afur jee jira sadii jee jira nama meeqaa gaafadhe maqaa nabii sallallahu alaihi wasallam eenyu isa jee hin beekan maali kana hunda ka godhe jimaa keessan amma yerrumaa jimaa amma bar silaa warri qotatu ka jimaa biqilfatu jimaa sanirraa horii harkate bar bareedaadhaar namni qame jimaa sani itti itti dalage bareedaadhaa bara Tokko ni biqilchita, nama biraati itti fayyadama, fuuteeti gurgurta, warri maallaqa xiqqaa siif kanan isaan ammoo maallaqa guddaa galfatan miliyoona meeqa itti itti galfatan. Itti silaa jimaan kuni mummuramuu qaba gama hundarraa mummuramee waan nyaatan biqilcha waan nyaatan hin jiru biyya keessa jimuma malee. Waan nyaatan itti biqilcha hamma jimaan keessan isiniif gatii guddaa isiniif bahu silaa jimaa mummuruu qabdaniiru. jimaan kuni ka beeku rabbi subhaanahu wa ta'ala haraama fi halaala ka beeku rabbi ammoo yoo wanni kuni si miidhe si kana cabse akka warra keessanii wajji wal loltu si godhe nama agarte hundaa wajji wal loltu si godhe haraaraa qabaati dhiisaa yoo sin jaanii ati namni hundi si dheessinaan jimaan kun sitti haraama abba irraa fagaadhu. jimaa kanaatu akka nuti hin baranne nu godhe. Jimaa kanaatu bilisummaa nu dhorke. Jimaa kanaatu karan nu cabse. Jimaa kanaatu haala nuti amma keessa jirru kana nu godhe. Jimaarraa gise xiqqishoo ulamaayin sheekkottiin dudubbatte xuyxe itti bobba'u girr jettanii. Gaafa Muusaa su'aalaa dubbate san maatti hin girrisina. duuba keessaa dhuftaniiti dubbistaniin sheekha jumaa keenya kana barra jumaa keenya kanaani maallaqa sii qaninee maskiida itti jaartaa bar jettaniini akkasii miti wanni hamaa hama wanni gaarii gaarii eegas booda ifitti himta ammoo jumaan kuni ifitti himi akka haala hamaa keessaa hawaasa keenya guutuu keessa kaa'e ani silaa akka kiyyaatti jumaa kana hunda ciccireetii gubu.